û yek helwesta Kurdî li Rojavayê Kurdistan be. Konferansa Yekrêzî û yek helwesta Kurdî li Rojavayê Kurdistanê di bîst û şeş ê Nîsanê du hezar û bîst û çar bîst û pêncan de li bajarê Qamişlo piştî diyalogên demdirêj û hewldanên sipasdar ji heval û birayên me ve bi beşdarbûyîna Partiyên Kurdî, rêxistinên civaka sivîl, tevgerê jinan, rêxistinên jinan û çalakvanên civaka Kurd yên serbixwe ji heremên cuda yên Kurdî li Sûriyeyê bi armanca pejirandina dîtineke yekgirtî ya Kurdî li ser avakirina Sûriyeke nû û beşdarbûna Di teşedayîna pêşerojê wê û çareserkirina pirsgirêka kurdî de di vê qonaxa girîng a dîrokî di Sûriyeyê de piştî hilweşandina rejîma zordar li Şamê di heştê Kanûna Pêşîn a du hezar û bîst û çaran de Ev rejîma ku azadî û rûmeta gelê Sûriyeyê bi hemû pêkhateyên wê yên navnetnê netewî, olî û civakî binpê kir û welat li seranserî erdnîgariya Sûriyeyê wêran kir û bi milyonan ji gelê wê kuştin, koçber û penaber kirin. û her çend gelê Sûriyeyê ji bo hilweşandina wê rejîmê û bi dawîkirina zordariya wê û bi destxistina azadî û rûmeta xwe qurbanî pêşkêş kirin, gelê Kurd jî li Sûriyeyê di rûbirûna wê rejîmê de gelek qurbaniyên mezin û bi hezaran şehîdan. Gelê Kurd bi dehan salan tekoşî kir da ku zordariya netewî ji ser xwe rake û mafên xwe yên netewî bi dest bixe. Her dem tekoşîna xwe ya ya netewî bi tekoşîna xwe ya niştimanî ve girêda ji bo avakirina sîstemeke demokratîk a Pir alî li Sûriyeyê li ser bingeha berpirsyariya dîrokî û berpirsyariyê ji pêdiviyên qonaxan li avakirina dîtinekî siyasî ya hevbeş a Kurdî ku îradeyeke kolektîf û projeyeke Rastîn, ji bo çareseriyeke dadmendî ji bo pirsgirêka kurd li Sûriyeyê weke dewleteke demokratîk û nenavendî nîşan bidin. Beşdaran dîtina hevbeş a Kurda ku ji konferansê re hate pêşkêşkirin wekî belgeyekê damezrîner, Ku îradeyeke kolektîf diyar dike û nêzîkatiyeke rastîn ji bo çareseriyeke dadperwer û berfireh ji bo pirsgirêka kurd di çarçoveya Sûriyeke yekgirtî de bi nasnameya xwe ya piretnîk, pirolî, pirçandî û pirnetewî ku destûra wê mafên netewî yên gelê kurd Garantî dikin pabendî peyman û rêkiftinên navnetewî yên mafê mirovan, azadî û mafê jinan diparêzin û dihêlin ku ew bi bandor beşdarî hemû saziyên siyasî, civakî, leşkerî û ewlehî bibin. Bi pejarandina vê dîtina hevbeş a kurdan konferans, daxwaza pejirandina wê wekî bingehekî ji bo diyaloga netewî dikin, çi di navbera hêzên siyasî yên Kurd bi xwe de be, çi jî di navbera wan û rêvebiriya nû ya li Şamê û hemû hêzên din ên netewî yên Sûriyeyê de be, ew beşdarî avakirina Sûriyeyê ku nû dibe ku hemû gelê xwe. di nav xwe de bigire, bê ku yek ji pêkhateyên wê ji holê rake an jî pişguh bikin. Dûrî zihniyeta yekalî di raman û pratîkê de ku rûmet û mafên wan bi destûrî bê yek tu çûre cûdahiyê diparêzin. Û Sûriya rêzî li têkiliyên xwe yên herêmî û yê netewîyê bigire û faktorekî aramî û ewlehiyê li herêmê be. Di encamê de konferansê biryar da ku di zûrtirîn dem de şandeyeke hevbeş a kurdî bê avakirin. Li ser bingeha pêkanîna vê dîtinê ji bo rastiyeke siyasî bixebite û bi aliyên pêwendîdar re dandin û standinan pêk bîne û diyalogê bike da ku bike ji naveroka wê û misoger bike Konferansa Yekrêzî û Yekhelwestiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê Qamişlo